ka waa'ee arkaana iimaanaa bakka itti dhaabne irraa itti fufna jecha. Arraan tana wanni irra jirru arkaana iimaanaa ka shanaffaati. Arkaana iimaanaa ka shanaffaati laakiin ammoo waa'ee arkaana iimaanarraa kutaa jahaffaa irra jirra jecha. Arkaana iimaanaa ka jalqabaa darsii lama waan nutti fudhateef jechaadha. Kanaaf arkaana iimaanaa arkaana iimaanaa kan shanaffaarra jirra kutaa jaffaadha jechaadha inshaallah darsii jaffaa. Inshaallah arraan tana barnoonni keenya arkaana iimaanaa shanaffaa wanni irra haasahuu al-iimaanu bil-yawmil aakhir guyyaa aakhiraatti amanuu waan ja'u inshaa Allaahu ta'aalaa waliin laallaa jecha. Guyyaa aakhiraatti amanuun akkami? Akkamiin guyyaa aakhiraatti amanuun akkami? Maal nurraa fedha? Guyyaan aakhiraa kunoo maali? aakhiraa keessa maaltu jira waan ja'u inshaa Allaahu ta'aalaa walii galatti ka waliin laallu tahaa jechaa inshaa Allaahu ta'aalaa. Kanaaf qoqqoodaa waliin gayaa inshaa Allaah akka irraa fayyadamuun heddummaatu jechuu inshaa Allaahu ta'aalaa. Guyyaa aakhiraa jechuun guyyaa dhumaa ka gartee isa booda guyyaan hin jirre guyyaa kana jechu. Guyyaa kana maqaa isaa guyyaa qiyaamaa ni ja'an, guyyaa aakhiraa ni ja'an, akkasuma ammallee yawmal hisaab ni ja'an, guyyaa jazaa ni ja'aniin. maqaa hedduu qaba. Gaashiyaa ni ja'aniin. Qur'aana keessa Rabbiin maqaa adda addaatiin isaa yaama jechuudha. Waan ja'an Arabni waan takka yoggaa maqaan isii heddummaate jabeenya waan sunii ti argisiisa jedhan. Waan takka maqaan isii hoggaa heddummaate jabeenya waan sunii wanni sun waan ihtimaama qabu, waan bootaa guddaa qabu tahuu argisiisa jedhan. Kanaaf guyyaa kanatti amanuun akkasuma ammallee guyyaa kafaminsaallee ni jedhaniin yawmul ba'ath guyyaa kaafaminsaallee ni jedhaniin. Kanaaf guyyaa akhiraatti amanuun waan gartee ma'luumun min addiini biddaruura waan gartee

Kanaaf Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa Qur'aana keessatti Guyyaa Qiyaamaa kana suuraa hedduu keessatti dubbatee waa'ee isaa irraa dubbatee Qur'aana keessatti bakka hedduutti nuuf ibse jechuudha. Akkasuma Nabiin sallallaahu aleeyhi wa sallama Hadiisa keessatti waa'ee guyyaa kanaa hedduu ibsan. Namni gartee hadiisaa fi qur'aana jala deemee xiinxalee laale qur'aana keessatti Rabbiin waa'ee guyyaa qiyaamaa kana bal inumaahuu suuraan takka ta osoo waa'ee guyyaa qiyaamaarraa hin dubbanne dhumtu ni xiqqaatti jachu akkasuma nabiin hadiisa keessatti bakka heddutti waa'ee guyyaa kanarraa dubbatan jachu kanaaf guyyaan kun bootaa guddaa qaba Kanaaf gartee waan namni gartee beekuu male islaamumma irraa waan namni beekuu male ka itti amanuu male waan ta'e kanaaf namni guyyaa kana ka kijibsiisu taate akkuma gartee nama rabbi kijibsiiseetti hisaabama jechu rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa ayata hedduu keessatti akkasuma nabiin quraana keessatti alaykum wa alaykum assalaam wa rahmatullahi wa barakaatu Eega gartee i Rabbitti amanuu dubbate boodarra Nabitti ama guyyaa aakhiraa kanatti amanuu itti aansee bakka heddutti dubbate jecha. Fakkeenyaaf Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa Qur'aana keessatti Laysa al-birra an tuwalluu wujuuhakum qibala al-mashriqi wal-maghrib walaakinna al-birra

Man aamana billaahi wal yawmil aakhir Ka Rabbitti amanee guyyaa aakhiraatti amanee dalagaa gaarii dalage isaan gartee sawaaba gurguddaa ka gartee Rabbi biratti isaaniif jira sodaan takkalleen isaanirratti hin jirtu je'ee Rabbiin warra gartee guyyaa isatti amanee guyyaa aakhiraatti amane akkasitti dubbate jecha idhan

Iimaana Rabbitti amanuutii fi Guyyaa Aakhiraatti amanuu kana akka itti Nabiin walitti hidhe ilaali. Akkuma Rabbiin Qur'aana keessatti walitti aansee dubbate jecha. Akkasuma ammallee hadiisa biraatti Laa yaxillu liimra'atin tu'minu billaahi wal yawmil aakhir. Shuuf.

Rabbii fi guyyaa akhiraatti amanuu walitti qabee Nabiin sallallahu aleyh wasallam dubartii Rabbii fi guyyaa akhiraatti amanteef halaal hin tahu amna guyyaa takkaa khophaa isii imala bahuun yo garteef nama firasiitii waliin jiraatte malee akkasuma ammalle laa yubghidu al ansaara rajulun yu'minu billaahi wal yawmi al aakhir warra ansaaraa namni hin jibbu hin jiru namni hin jibbu je namni rabbi fi guyyaa akhiraatti amane ansaara hin jibbu jee nabiin sallallahu alaihi wasallama warra gartee rabbitti amanee fi guyyaa akhiraatti amane kana walitti qabee dubbate jecha kanaaf rabbiin quraana keessatti bakka hedduutti waa'ee guyyaa akhira kana oggaa dubbatu

rabbii kiyyaan kakadhe jiin itti himi latubcathunna kaafamuuf jiraattan summa latunabba'unna bimaa camiltum waan duniyaa kanarratti hojjattan takka takkaan gaafatamuuf jiraattan ji'iin suni gartee rabbi irratti waan laaftuu waan gartee jannaari jiin je'e rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa waa'ee guyyaa aakhiraa kana warra kafre kanaaf akkanatti ibsa jechuudha. Akkasuma warri gartee mushrika kuffaara qureeshii guyyaa aakhiraa kana akkaan inkaaruu turan ayata keessan rabbiin hoggaa irraa dubbatu waqaaluu maa hiya illaa hayaatuna addunyaa namuutu wa nahyaa wamaa yuhlikunaa illa addahar kana jaan waqaaluu maa hiya illaa hayaatuna addunyaa waan jaan jee rabbiin Warri kuffaara gartee ka guyyaa akhiraatti hin amanne kun nuti waan ja'an je jiruun teenya jiruma duniyaa tanaa jiruun tanaa achi ta biraa jirtu hin jirtuu namuutu wa nahya ni duuna ni jiraanna wanni gartee yaani kaanis ni du'aa kaanis ni jiraata wanni gartee nama kana lafarraa fixu dheerinuma amataa amatuma hedduu jiraachuu malee wanni gartee Rabbiin nama ajjeesa Eegas booda kaafamuu jira, wanni ja'an takka hin jirtu ja'an je'ee Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa warra mushrikaa waa'ee isaanii akkanatti irraa hima jechuudha. Idan guyyaan akhiraa kun akkasuma warri Yahuudaa, warri Nasaaraa, majuusaan guutumatti kijibsisan yahudaa nasaaraan laakin haa amananillee malee ammoo isaan gartee waahee guyyaa kanarraa hin beekan jechuu kanaaf gartee guyyaa qiyaamaa kana waahee isaa gartee barachuu wanni barbaachiseef takka iimaanarraahi lammaffa guyyaa qiyaamaa kanatti amanuun waan gaybii waan gartee guyyaa qiyaamaa kana keessa jiru waan ati gartee ijaan hin argini waan ati gartee ijaan agartee hin beeyne waan taateef guyyaa kanatti amanuun, dhufinsa guyyaa kanatti amanuun takka guyyaa kanatti amanuun akka gartee guyyaa kanaaf qophooytu si taasisa. Guyyaa kana keessa waan jiruuf akka qophooytu si taasisa. Lammaffaa gartee Rabbiin jiruu tana na jiraachise akka gartee amma boodallee eegan du'e booda na kaasee jiruu biraa na jiraachisa jechuu amanuu iimaana gartee guyyaa aakhiraatti ja'amu sun sun gartee yaqiina siif godha jecha. Kanaaf guyyaa aakhiraatti amanuun iimaana gartee Rabbitti amanuurraahi jecha. Guyyaa Akhiraatti amanuun Rabbitti amanuurraahi. Guyyaa Akhiraa kana keessa waa hedduu jira. Guyyaa Qiyaamaa keessa. Takkaffaa Qiyaamaa xiqqoo jaanii jirti. Lammaffaa Alaamaa Qiyaamaa jaanii jirti. Alaamaan Qiyaamaa bakka gara lama qoodamti. Alaamaa Qiyaamaa xiqqoo fi guddoo jira. Akkasuma ammallee Qiyaamaa guddoo jira. Jannataa fi Azaabaa jira. Hisaabaa jira guyyaa kana keessa. Kanaaf waan kana hundaa'u inshaa Allahu ta'aala tartiibaan Alqiyaamatu Sughraa maali akkasuma ammallee alaamaan Qiyaamaa maali Qiyaamaan guddoon maali? Jannataa fi azaabni maali? Guyyaa Qiyaamaa kana keessa maaltu taasifama? Kaafaminsi maali? Waan ja'u inshaa Allaahu ta'aala bal'inaan barnoota itti aanu keessattis ka waliin laallu taha jechu. Idan eega gartee ka Rabbitti guyyaa akhiraatti amanuun Rabbitti amanuu irraa tahu taate

Duuti tun dildila duniyaa fi aakhiraa jidduu jirtu. Du'a tanarra dabartee duniyaa keessaa baatee gara aakhiraa achi dabarta jechuudha. Idhan guyyaa aakhiraatti amanuurraa du'atti amanuun takka jechuudha. Wahuwa saa'atu kullu insaanin bikhusuusihi. Duuti tun tan ilma namaa kana hundaahuu irra dhufuudhaaf jiraattu. Nabiin salawaatu Rabbii wasalaamu aleyh waan jaan Iyya isha'aa idhaa lam yudrikkul haram qaamat aleykum saa'atukum Namni kun yoo ka jiraatu taate osoo dullumti isan dhaqqabne yo gartee qiyaamaan gartee isiniti taate jee Nabiin sallallahu aleyh wasallam dubbate jechu. Idhan duuti ofiifuu mataan isiituu qiyaamarraa takka jechu. Qiyaamaa xiqqoo jaaniin isii mataa isiituu. Kanaaf guyyaa akhiraatti amanuurraa du'atti amanuun duuti jiraachutti amanuun irraa takka jechu. Duuti tun maali? Duuti gaa eega gartee namni ilma namaa kuni Rabbiin waan isaaf qoode jiruu dheerina amata haga jiraatuu, sa'aa haga jiraatu, nyaata hanga duniyaa kanarraa nyaatu, rizqii isaa tana hoggaa xumurate ta gartee ilma namaa kanatti geeysu duniyaa tanarraa gara aakhiraadhaa fi'achuun kha gartee ilmi namaa khun ruuhii isaatii fi qaama isaatiin itti gargar bahu kha Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa malakaa garte malaik malakul mawti itti ergee ruuhii isaa tii fi qaama isaa gargar baasan suni jechuudha. Kana jechu. Kanaaf Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa malaa'ikaa gartee warra ruuhii ilma namaa kana fuudhan wakkalee qaba. Namni kun dalagaa kanatti wakkalamee waan Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa isaan ja'u eeggata. Gaafa gartee nama kana nyaanni isaa dhume dalagaan isaa dhumte, jiruun isaa, hayaanni isaa dhumte, sa'aan isaa dhumte oggaa ja'an, malaaykichi sun gartee ajaja Rabbiitiin dhufee ruuhii si keessaa fuudha jechu. Hadiisa dheeraa Hadiisa dheeraa tokko jira. Nabiin sallallaahu aleeyhi wasallama waahee gartee du'aa kanarraa ka Nabiin dubbatan. Waan je'e Nabiin hadiisa sahiha keessatti, Innal abdal mu'mina je, gabrichi mu'minaa tokko, Idha kana fi inqixaa'in min addunyaa wa iqbaalin ila alaakhirah Gabrichi tokko wayta citinsa duniyaarra haala citinsa duniyaa keessa haala gartee duniyaarraa itti citee aakhiraadhatti achi garagalu keessa yoggaa tahe je yoggaa gahe

beeki egaa gabricha mu'minaa janne gabricha mu'minaa ma'ahum kafanun min akfaanil janna uffata kafanaa jannata irraa ka fuudhanii dhufan haala harkaa qabaniin gabricha mu'minaa kana wayta sa'aan inni duniya irraa gara galee aakhiratti achi gara galu geeyse dhufan ja'a itti malaaykaan kun samirraa wa hunuuxun min hunuuxil janna wanni gartee urgeeysan shittoon shittoo jannata irraa taate qabatanii dhufan hattaa yajlisuu minhu madda basarihi hamma dhufanii isarraa hanga laalcha ijaa takka taa'anitti dhufanii tatta'an malaa'ikonni summa yaji'u malakul mawti alayhi salaam eega warri kun dhufe boodarra malakul mawti ka ruuhi fuudhu san dhufa hattaa yajlisa cinda ra'sihi hamma dhufee mataa namticha mu'minaa kana bira taa'utti.

ukhrujii ilaa maghfiratin min Allahi wa ridwaan bahi kara gartee araarama Rabbii keetii deemi kara gartee jaalala Rabbii keetii bahi je'ee malakul mawtin kun mataa namticha mu'minaa ka gartee duuti isaa geeysee kana bira taa'ee ja'aan qaala fatakhruju tasiilu kamaa tasiilu alqatratu man fi ssaqaa ruuhiin tun ni baati yaa'uu eegalte. Akka gartee dhaphinsi, dhaphiim, weelkaa keessaa gizee gadi qaban dhabjattutti ruuhiin tun gabricha mu'minaa kana keessaa baati, faya'khuduhaa, ni fuudha jaduuba. Fuudhanii kafana gartee malaa'ikonni kaan dhufaniisa sanitti kafananii ruuhii tanaan fiigan jachu. Gara samiidhaa fiigan ru urgaa ajaa'ibaatu irraa baha, ma samii tana gartee hoggaa samii tana keessa ol deeman Ruuhiin akkana itti urgooytu tun ruuhuma gabricha kamiiti? Abaluu abaluu bara ilma abaluu abaluuti ja'anii malaa'ikaan hundinuu walitti himaa samii tana keessaan hulaa jalaa banaa fiigan hamma gartee bakka Rabbiin geessaa ja'uun san geessanitti jecha. Yoo ammoo namtichi gartee kaafiraa ta'e hoo? Wayta haalli jiruu duniyaarraa fi'achuu ta aakhiratti garagaluu itti geesse malaa'ikaan samiirraa itti bu'an ta akkaan jajjabduu taate ta fuulli isaanii gurraattii ta isaanii waliin waan gartee nama kana ittiin qixaaxan fuudhan ibiddarraa gartee ibiddarraa waan gartee ruuhii isaa tana keessa kaayan ibidda irraa fidanii dhufan. Malaa'ikonni isarraa gartee fagaatanii haga laalcha ijaa takka taa'anii eegan. Summa ya'tii malakul mawti eeganaa malakul mawtiin ni dhufa. Fayajlisu cinda ra'sihi mataa isaa bira taa'ee waan ja'uun Yaa ayyatuhan nafsul khabiitha Yaa lubbuu fokkottu. Bahi ja'an gara dallansuu Rabbii keetii, gara jibbinsa Rabbii keetii bahi ja'an.

wayta huccuu gartee qajimaan qabe irraa harkisanii baasan sunitti qaama isaa kana keessaa ruuhii isaa tana harkisanii fuudhan jechu gartee dirqiidhaan osoo isin iyyituu fataqxacu maaha alcuruuqu walcasab wayta gartee ruuhii tana kana dirqiidhaan fuudhan hiddi isaatii fi onneen isaa hundi namticha kana ni citti jechu idan gartee Duuti tana jecha. Gartee waan gartee du'a tanatti amanuun guyyaa aakhiraatti amanuu irraa takka. Waan gartee jiruu duni haala gartee du'aa keessa nama dhufutti amanuunis guyyaa aakhiraa kanatti amanuu irraa takka jechu. Idan eega gartee ruuhii kana fuudhe booda malaa'ikaan namtichi kun gartee fuudhamee gara qabriitti geessuu jira. Qabrii tana keessa immaa azaabaa jira immaa qananii jira osoo guyyaa akhiraatti hin geenye jecha. Kanaaf inshaa Allaahu ta'aalaa barnoota keenya ka itti aanu keessatti waa'ee guyyaa qiyaamaa irraa inshaa Allaah qabrii irraa kaasnee eegalla. Kanaaf arraan tanaaf inshaa Allaah osoo hin dheereessine asuma irratti dhaabbanna jecha.